2 to the power of x right ndopa zvatanga kuita kunge zvakuoma manje now find item number 1 values of x for for which uyu ndi for uyu for which f of x is equal to g of x hanzi f of x is equal to g of x izvo iri then second eh, kana kuti item number two iri kubva yatiti find the values of x given that h of x is equal to 0,25 hanzi h of x is equal to 0,25 now isusu zvatambotaura in the last video kana usina kuriona make sure unoriona iroro because ndori kucontaina more information than this video ndori nema notes ese its not uh, manotes akawanda zvawo haasi manotes akawanda zvawo so eh, make sure to watch it uunderstande kuti zviri kuzofamba sei kana taapanapa now we want to find the values of x for which f of x is equal to g of x now this is solution solution now remember ndichanorabha pamusoro panapa so make sure to write this question kana uri munhu akangwara you write this question handiti ka kana uri munhu akangwara unoenda patopical papage 44 wotsvaga question yakanzi june 2019 question

minus 8 ari equal to 3x plus 1 ndizika ndo zvikurehwa izvi now chii chatingaite zvadai so o vanhu vanogona kungoti a ah, zvaoma sei e, panogona kubuda quadratic equation But no, have you noticed that this 3 here, this is a positive 3x, which means 3x uyu achanoenda kuna 3x wake waakafanana naye. This is grouping of like terms. We group anonzi malike terms kana uchimaziva. Zvinhu zvine zvine either mavariables akafanana kana kuti zvisina mavariables zvacho zvingori constant. Ndo kugrupa malike terms wozviisa panhu 1. wongozvisa pan one ndizvo va but remember number kana ichijamba in equal sign ndizvo here number kana ichijamba this sign this equal sign it changes its sign if it if it had a positive sign inobva yaita a negative sign ndo zvinenge zvakutoitika ipo paya if it had a positive sign like this one inobva yajamba equal sign yobva yanoenda kune yakafanana nayo inobva yaita a negative sign then minus one uyu anobva anoita minus one Andita anobva anoita minus one paanosvika kunoku because ajamba equal sign and isusu tinoita sei tinoda kugroupa malike terms handitya e you cannot mix a boy kune vasikana handitya haungati iwe wotora mukomana handitya e you cannot join a boy in a group of uh, girls ungovabatanidza you cannot join them together because they are two different genders uyu musikana uyu mukomana ndiwo zvatiri kuita panapa hatikwanisi kujoina musikana nemukomana toda kujoina mukomana nemukomana of course some of you vanoda kujoina zvinhu zvakadaro ende siyana netsika yakadaro okay let's move on let's concentrate on maths

minus 8 minus 1 zvinhu zviri very simple saka zvinenge zvichiitika panapa masainzi edu isusu akafanana masainzi edu apa pana pane negative sign one wedu ane negative sign that means they have to add they have to add each other but the answer must come out as a negative ndo zviri kungoitika chete wanga une chikwereti 8 dollars then you top it with another negative dollar nditika e you top it with another dollar it becomes negative dollars now wane chikwereti chemari wane chikwereti che9 dollars so chiri kurepresenta kuti chikwereti it's, a, it's the negative sign chete chete handitika saka it's now x squared minus 9 is equal to 0 ndizvo here tadai so o manje eh, hatisina space hatisisina space so ndichanoiisa nechepanapa handika e kana kuti ndichanodzima hangu handisi kuramba ndichanodzima apa because yakaramba kukwana apa which means ndichanoda kuti chiti ikwane apa ndizvo here pamasolutions edu so thats why ndati zvandiri kutaura izvi zvakakosha muupenyu kana usinganzwisise function notation nyora zvinhu izvi ngatifambei step by step that's how we do it that's why we, we are able to understand we move step by step kwete kungoti ka one no ndakutsanangurira apa you write a few notes unobva wanzwisisa zvimwe zvinhu some of the things that i'm saying you must write them down pamwe pacho kana uri munhu akangwara you write them down kana kuti if youare not eh,

right so panapa tanga tiina 2 pamusoro so its x to the power of 2 or x squared now 9 tinoda kumaendesa kunoku since tinoda kutsvaga mavalues ax so zviri kungonzi tinofanira kumeka x the subject of what of the formula now kana tadai so o hatisi kureva kuti tatomeka x the subject of formula because kana takumeka x the subject of formula anosara ari one tikunzwanana here anosara ari one now apapa vari two kapa ndizvo here because wakati x multiply by x you get x squared vana x wedu vaviri vaviri takavatarisa kudai so so for us to eliminate the other x we introduce a square root since x wedu ane ari squared Kana ari squared x wedu uyu tino introducer a square root but kana ane square root tino square tino square for us to eliminate what the square root sign uri kuiona here square root sign this sign now for us to eliminate it we have to square it saka panapa uno square ndizvo here uno square because squared na square root sign zvokanzurana but here kana uina squared sezvakaita x wedu uyu

vari two zvavo wana x wedu avo so we break this minus or plus zvichireva kuti minus or plus ari kureva kuti three uyu anokwanisa kunge ari minus three uyu anokwanisa zvakare ari plus saka its x is equal to three or x is equal to minus three zvakare ndo zvarehwa apa ndo zvatorehwa kana wadai so o wapedza wowana mamarks ako e3 marks you get a total of 3 marks saka ini ndipangu ndasakura ndazunza kana wateerera wanzwisisa ndizvo here kana usina unongoisa mucomment section kuti se ndibatsirewo pakadai so pakadai so chii chazoitika

Second question manje iyi yatoo down iyi yatoo down three marks dzadonedzwa idzo three marks dzadonedzwa zvakanakisa chaizvo chaizvo dzatodonedzwa three marks handei pane iyi iyi iri kuda kudonedzwa mamarks mangani three zvakare ngatione kuti tomadonedza here ngatitarise kuti tomadonhedza hiri so this is solution this is solution item number two now item number two iri kuda kuterereswa because inenge iri kuinvolva maindices kana wainge usingamazive nditsvage zvakare tibatsirane handitya thank you very much now values of x

zvinyore pasi ubatsirikane hunge wakasangana nemaquestions akada kudai soo muzama rako unozonditenda zvako e, saka ngatifambei bit by bit and make sure to subscribe to my youtube channel basa rifambi manje manje tinenge takuda kutango malive saka unenge uripo uchitisimbisa step by step hatingosvike ka one step by step now let's move on panapa i'm going to rub ndicharabha zviri pamusoro izvi and i'm hoping kuti wanyora zviri pamusoro zvacho now isusu tagumbira pekuti two sorry two to the power of x equal to two equal to four to the power of negative one

now takuita inonzi equating of powers takuequator mapowers or maexponents ndo atakuequator isusu tikunzwanana here equating equating of powers ndo zvave kutoitika apa now body racho rakawanda zvinhu and im hoping kuti wanga uchifamba nesu through this video kuti uzoone kuti apa ndati equating of powers now tikuda kuequata mapowers tiyangodzikisa mapowers edu pasi which means x wedu ari equal to negative two kungodzikisa mapowers aya x ndianga ari power negative two anga ndianga ari power pakati pavo panga pane an equal sign sa x is equal to negative 2 tadzikisa mapowers edu the reason why tadzikisa mapowers edu it is because mabases afanana aya mabases afanana aya so that means tichangoturunura mapowers tomadzikisa pasi tongomaequator saka x is equal to negative 2 that is the value of x i hope tanzwanana through this video kuti tizosvike pane maanswers edu now uchanowana mamarks pakuzoziva kuti panoshandiswa malaws of indices uchanowana emark pakuzoziva kuti 25 achazove over 100 kuti azoite 0,25 uchanowana mamark pakuzoziva kuti achada kureducwa